Now wa my beautiful people I bring this news come for una make una ignore this um thing wey una dey see for there as I dey smile for here I no dey smile I just dey vex yes I dey vex make una ask me I dey vex this video when I just watch so the video infact e drop my mind infact make una pardon the noise I be mother um una welcome to naija daughter TV una go dey hear small small noise na my children Welcome to Naija Daughter TV. If today na your first time of coming across this channel, please do well to subscribe. I bring this news come for una, this uh, viral video when they eh, waka for social media now. Maybe my people never see am. I go leave una make una watch the video. There is this set of group, I know I'll call am white, we we are black. For south Africa na im dis thing for happen omo slave still dey happen or wetin wetin be dis or thing still me I dey um France, France no be black land France na white people land I no fit go any swimming pool now dem go say um na white place be dis no talk of Africa um continent

Yes let respect human being I just dey vex my people let respect human being what is this which one be white people um white um um um swimming pool um um black no suppose to get access to there to swim for what for what for me to even hear that thing in fact e just scatter my mind um why e say um white na white um swimming pool be that for south Africa Na white swimming pool be dat okay swimming pool wey white people because swimming pool wey dey here now I dey stay France swimming pool wey my daughter if you go Esther family TV you go see where my daughter go swimming pool me I no I no sabi swim na im make me no dey go this summer na im I even tell my oga say make we try me I wan start to dey learn we no meet up because we no quick make arrangement down Okay now I no be black white person I be black I dey stay Europe, Europe no be Africa, South Africa na Africa okay me dey even dey stay for Europe dey no tell me say see where you wan waka reach say here na oyinbo here na white people here no be naija people Africa people, no be Naija, Africa people and those people dem be grown up people, dem be mature people when dem dey attack this small small boy so say here na white people swimming pool on Christmas day, the day wey we suppose to share love, show love, cook, if na shirt you get, you share am with your loved ones, you share am with those, the one wey no be your loved ones, you share am with people. Nai you dey attack pipu say here na swimming pool, come o you wey you dey say here na swimming pool when you dey come for dis world which swimming pool dem carry plaster put for your chest? You dis men, men adult for dat mata wetin una children suppose to dey do na say shishi stop dat, stop dat don't ever try it it's not good learn how to show love I no know wetin me and my daughter dey talk which day I say it's very good to to give out is if you big tomorrow you see your mommy she's cooking then i dey cook i no know we just get topic talk when we talk reach am those old men wey dey suppose to dey advise their children say it's good to show love this is season of love if you even be muslim weda you no you no believe in Christ, in Jesus Christ, you go say love, I believe love still dey um Quran, yes. Na una just carry dis small small boy say because of white pipu, there is um boundary between white and um black, no. If dat tin still dey occur for South Africa, make una stop am, make una stop am. Me, I dey another man country, France no be Africa, And France France team na say na Africa immigrant na dem dey play football for them. All mostly France mostly their um their um sport something na many Africans wey dem born here na dem dey do am for am na dem dey do am for them. Why this people now for South Africa even come out America there is black America love we don mix All dis days na dem dey say dis one na be black, dis one na white, dis one you no suppose to come here, for America you go stand up make white person sit down but now is not exist, is not exist no more, why dis thing still dey exist for south Africa say there is boundary between white and black omo dis one in fact e hold my neck, okay for south Africa now those things still dey exist. Na im those people, those grown-up men just hold person pikin neck, one hold person e pikin e head, one carry person pikin enter the school, whether that boy now e kpeme, we no know because na there na im the video for end. According to the news as I still read am, the news say na there the video for end. Then the police don enter, say these grown-up men dem cower, dem run comot for the swimming pool when police wan involve. Dem run. My pipu, my own advice, I don still give dem. You the young um boys, you the teenage, we have culture in Africa. When una see say something like that dey o- uh, occur, now give them that respect. Look those men, they are old enough to be your father. When they no get sense, una go get una own sense. Then una go report. No be when una still dey blow. If they leave una, two of una, make una blow. Una go fit blow. You when you dey blow your elders for stomach, I know say wetin dem do is not good, me I criticize am but una no get right as Africa culture you give dem that maximum respect ah I will go report to my mom, I will go report to authority for you to blow the man stomach the other man I no know wetin I go call am when he just okay I'm coming when he just hold small pikin head Imagine na man like you just hold your child hair, your teenage hair, how you go feel? You go happy or you go you go vex? Yes I don talk am, please my people make una let me know wetin una think about this video, wetin these guys go do e good those men wey dey hold small pikin neck and wetin the children do at least the children for me I know say wetin the men do e no good I criticize am but the children for give the maximum that respect as they are adult and dem dem old i know say dem no go just dey look when dem hold their neck but that blow wey he blow am for stomach for me o you go give am that maximum respect you go leave there then you go go report to the authority or to your mum or to your parents yes abeg if that thing dey happen for south Africa make una stop am we are all human being we no be animal we be black no mean say we be animal we are not animal we are human being okay it's just the colour is just the colour that is different you breathe I breathe you have head I have head you have eye I have eye you think I think anything you can think of wetin you dey do na we dey do we no be monkey home na the thing say we be no we are human being we are human we are human like you guys we are children of God God create us God use the black sand to to create us he use the white um white sand to create you guys We are all human being if you call me name that the same thing go to you. Let be nice and let show love and let love lead. Nothing for white, nothing for black. We are all human. We are all one. What you think for you, also think am for white people, also think am for your black people. I dey stay for France, those things say na here you go waka. No, no, no, no. I never experience am. let love lead okay i will leave una wetin you think for this video drop your comment in the comment section i will leave una make una still watch this particular video i will see you in my next video if today na your first time coming across my youtube channel please subscribe help me to share to your any your social media uh, uh, uh, your social media handle yeah drop your own comment let me see your own comment okay i'll see you in my next video bye bye ciao ciao happy christmas to all my fans all my love all my followers